u ħabibu Masu, u l-avventuri li jgħaddu minnhom. U jintroduċina mad-dinja ta' tifel bl-ADHD.
L-ADHD hija kundizzjoni illi taffettwa l-individwu fuq diversi livelli, fosthom l-attenzjoni, l-iperattività u l-impulsività, u kultant it-tfal ikollhom ukoll ftit minn dawn it-tnejn, ġifieri diffikultajiet kemm fl-attenzjoni u anke fl-iperattività u l-impulsività. L-ADHD tippreżenta ruħha b'mod divers f'kwalunkwe individwu, ġifieri wieħed ma jistax iqabbel u jgħid ara, għandu l-ADHD mela żgur ħa jagħmel hekk. Hemm affarijiet li jkunu simili bejn individwu u ieħor, iżda f'kull persuna din ħa toħroġ b'mod differenti. Fix-xogħol tiegħi niltaqa' ma' ħafna minn dawn it-tfal li jkollhom din il-kundizzjoni tal-ADHD u kultant ikollhom ħafna mistoqsijiet bħal xi tfisser, kif ħa taffettwani, x'inhi, ta' madwari kif ħa jarawni u l-ġenituri jkollhom dawn il-mistoqsijiet u kultant iktar għax ikun hemm anke l-inkwiet, din id-djanjosi ġdida kif ħa ngħixha. U għal ħafna żmien dawn il-kotba kienu biss bil-lingwa Ingliża, ġifieri dawn kien hemm ħafna living with ADHD, parenting a child with ADHD, being friends with someone with ADHD. Bil-Malti qatt ma kellna kotba bħal dawn u kultant aħna fil-professjoni tagħna nippruvaw forsi nispjegawha b'mod li kultant forsi għat-tfal ikun ftit diffiċli biex jifhmu. Dan il-ktieb minn hemm nibet, minn din l-idea li nippruvaw meta qegħdin nispjegaw lit-tfal din ir-realtà ġdida jkunu jistgħu jifhmuha b'mod mill-aktar faċli possibbli permezz ta' dan il-karattru tant ħelu Noè u l-iskojattlu l-ħabib tiegħu illi jgħixu l-ħajja tagħhom fl-iskola, fid-dar u forsi xi diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom.
Noè huwa dan it-tifel ċkejken illi Jgħaddi minn esperjenzi varji f'dan il-ktieb kif naraw anki ma' ħuh Ben u mat-tfal tal-klassi u bħal ħafna tfal oħra għandu l-ADHD. U allura naraw partikolarment kif Noè u t-tfal l-oħra anki jirreaġixxu għal Noè u l-mod kif jaġixxi hu magħhom. Dan il-ktieb jistħarreġ l-ADHD billi jagħti qisu stampa ta' dan it-tifel, Noè, u d-diffikultajiet li jiltaqa' magħhom fil-ħajja tiegħu ta' kuljum, b'mod speċjali fil-ħajja tad-dar u dik tal-iskola. Id-diffikultajiet li li Noè jidħol fihom ġeneralment ikunu dawk li għandhom x'jaqsmu mal-attenzjoni, Ikun hemm diffikultajiet ukoll illi xi kultant ikun impulsiv iktar milli wieħed jistenna, kultant jinbex lil ta' madwaru, kultant ma jobdix minn dak li tgħidlu l-għalliema jew jew il-mamà tiegħu. Iżda huwa wkoll karattru illi minkejja din il-kundizzjoni, għandu xewqat bħal m'għandhom tfal oħrajn tal-età tiegħu, fosthom li jkun parti mill-ħajja soċjali tat-tfal sħabu. Bħal eżempju, jixtieq jattendi magħhom kamp, jixtieq li jkun ħabib magħhom anke waqt il-ħin ta' rekreazzjoni matul l-iskola. Iżda dan mhux dejjem ikun possibbli minħabba l-fatt illi Noè kultant ma jġibx ruħu daqshekk kif ikun mistenni minnu jew minn dawk ta' madwaru. U ninnutaw ukoll, per eżempju, li Ċertu affarijiet li ħaddieħor jgħid lil Noè, eh, kemm inti mqareb meta tagħmel hekk. Fil-verità, nindunaw li kulħadd huwa xi ftit imqareb ukoll kultant u anki Ben, ħu Noè, kultant huwa ftit imqareb. Kif jgħid it-titlu wkoll, Noè u l-iskojatlu bla kwiet Qegħdin naraw ukoll dan il-karattru ta' dan l-annimal ċkejken illi wkoll narawh kif jinteraġixxi miegħu u meta jkellmu naraw anki dak li jkun għaddej minn moħħu. Dan it-tifel pereżempju meta jgħeja u jiddejjaq li kulħadd jgħidlu kemm inti mqareb għax dan ċerti affarijiet ma jkollux kontroll fuqhom pereżempju. U allura naraw din ir-relazzjoni f'sitwazzjoni ta' kuljum u permezz t'hekk toħroġ din l-ADHD. Is-sabiħ ta' dan il-ktieb u Noè li jidher f'dan il-ktieb fil-fatt huwa illi bl-ebda mod dan il-ktieb mhuwa didattiku imma qed joffri tieqa żgħira fuq anki esperjenza li forsi ħafna minna ma jiltaqgħux magħha imma t-tfal Fl-iskejjel, kif nafu, jiltaqgħu ma' tant tfal differenti u jgħixu f'ambjent li jlaqqagħhom ma' ħafna u ħafna karattri u sitwazzjonijiet.